Bil-mod il-mod, is-soċjetà bdiet risqa għas-sena 1971, sena li fiha kellu jiġi ċelebrat bil-kbir l-10 anniversarju. Iżda din is-sena tibqa' magħrufa mhux biss għall-anniversarju tal-10 snin, iżda wkoll għall-bdil fit-triq tal-purċissjoni ta' San Filep. Sal-1970, il-purċissjoni ta' San Filep kienet tgħaddi biss mit-toroq l-antiki tar-raħal u ma kienx tgħaddi mit-toroq il-ġodda li kienu infetħu fil-qalba tar-raħal fosthom Triq Xortino u Vjal il-Ħelsien. Minħabba fekk, l-Arċipriet Lawrenz Kakkija Fil-festa tas-sena 1970 għadda il-purċissjoni bi prova mit-toroq il-ġodda li kienu ġew proposti. Iżda peress li l-ideat xorta baqgħu differenti u ħadd ma rid jassumi responsabilità għal bdil ta' toroq, deċiżjoni tħalliet f'idejn il-poplu Żebbuġi permezz ta' referendum li ġie msejjaħ mill-Knisja Arċipretali fi Frar tal-1971. Ir-referendum sar u ntrebaħ minn dawk li xtaqu li t-triq tinbidel bil-każin 12 May fuq quddiem net. Hekk kif ġie mħabbar, dan ir-riżultat għam ferħ kbir fil-membri tal-każin u saru diversi ċelebrazzjonijiet spontanei. B'hekk bis-saħħa ta' dan ir-referendum, fl-1971 il-purċissjoni bl-istatwa monumentali ta' San Filep għaddiet minn qudiem il-każin 12 May u ġiet milquha b'ferħ u briju kbir. Dan il-ferħ dan il-briju għadu jidher ta' kull sena. Hekk kif l-istatwa ta' San Filep tasal fejn il-każin tal-banda 12 May, il-każin tal-festa ta' San Filep. Din ir-rebħa qawwija u bis-suċċessi miksuba f'kull qasam, il-Każin 12 Tmej kien lesta biex jiċċelebra bil-kbir l-10 anniversarju mit-twaqqif tal-Każin u tal-banda 12 Tmej. F'dan l-anniversarju, il-Kumitat, flimkien mal-membri, xtaqu wkoll li jikkonsagraw il-Każin lill-Qalb Imqaddsa ta' Ġesù u ta' Marija. Dawn il-festi laħqu l-qofol tagħhom nhar il-Ħadd, it-Tnejn ta' Mejju tal-1971, meta filgħaxija l-Banda Twelfth May esegwiet programm taħt id-direzzjoni tas-Surmast Amanti Attard. F'nofs dan il-programm sar diskors tal-okkożjoni mill-President is-Sur Joe Attard u wara seħħ avveniment importanti li kien il-preżentazzjoni ta' bandalora artistika. Is-sena 1977 spikkat għal tliet avvenimenti importanti. L-ewwel tnejn nistgħu nsejħulhom rebħiet, illa li xinkisbu wara ħafna bsaten fir-ruti. L-ewwel rebħa hija meta fil-purċissjoni bl-istatwa ta' Kristu rxoxt fl-1977 daqqet il-banda 12th May. Dan wara li s-sena ta' qabel ħarġet l-ewwel purċissjoni tal-irxoxt mingħajr l-ebda banda. It-tieni rebħa kienet meta fil-festa ta' San Filep tal-istess sena sar għall-ewwel darba il-marċ ta' filgħodu mill-banda 12 May. Avveniment importanti ieħor kien meta f'Awissu tal-istess sena, il-banda 12 May ġiet mistiedna mill-banda ċittadina Leone sabiex iddoq fil-festa popolari ta' Santa Marija fil-Belt Vittoria ta' Għawdex, servizz li l-banda 12 May għadha tagħmel sal-lum. Fl-1977 ukoll, il-kittieb Franz Ammut inħatar il-president il-ġdid tas-soċjetà. Wara li temm il-presidenza tiegħu l-ewwel president is-Sur Ġo Tart. L-aħħar rebħa, l-aħħar akkwist tal-festa ta' San File pa' snin 70 kien meta fl-1979 sara l-ewwel darba Fil-festa ta' San Filep, il-marċ tal-ewwel triedu mill-banda għat-Twelfth May u b'hekk il-festa kompliet iktar dejjem tikber. Wara l-presidenza ta' Sur Franz Sammut, Sur Philip Zammit, wara 15 sena segretarju, inħatar it-tielet president tas soċjetà. Fl-1980 twaqfet is-sezzjoni nisa, preseduta mis-Sinjorina Filippa Attard. Is-snin 80 bdew bi proġett kbir fil-każin, l-Arkivju għall-Mużika. Dan l-arkivju, disen ta' Carmelo Kirkop u xogħol fl-iskultura ta' Lawrence Briffa, sar bl-inizjattiva ta' Rocco Caruana, Giuseppe Mikallef, Nino Mikallef u oħrajn. Dan l-arkivju ġie inawgurat waqt il-programm mużikali tal-Festa ta' San Filep tal-1980. Wara 20 sena surmas tal-banda, surmas ta' Manti Attard fil-programm mużikali tal-Festa ta' San Filep tal-1981 ċeda il-bakketta tiegħu tal-banda 12 May lis-surmast Henry Camilleri. Ir-raba' President li mexxa lis-Soċjetà fis-snin tmenin kien is-Sur Ronald Saliba li jinħatar President fl-1982. Fis-sena 1986, il-Każin 12 May taħt il-Presidenza ta' Sur Ronald Saliba iċċelebra bil-kbir il-25 sena mit-twaqqif tiegħu. L-ogħla entitajiet mużikali kienu ħadu sehem f'din l-okkażjoni. L-Orkestra Nazzjonali kienet tat sehem f'serata ta' mużika u letteratura u l-Banda tal-Forzi Armati ta' Malta kienet għamlet marċ u programm f'Ħaż-Żebbuġ. Saru diversi attivitajiet soċjali u kulturali u ġew ippreżentati diversi rigali lis-soċjetà. Il-qofol tal-festi jintlaħaq nhar is-Sibt, 7 ta' Ġunju, meta il-banda 12 May taħt id-direzzjoni tas-Surmast Henry Camilleri esegwit programm mużikali kbir taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta, is-Sinjorina Agata Barbara, u fil-preżenza tal-ora awtoritajiet ekklesjastiċi u ċivili. F'din l-okkażjoni, Il-President ta' Malta kifet lapida kommemorattiva. F'Novembru tal-1988, il-Perit Nicholas Grech inħatar il-ħames President tas-Soċjetà wara li temm il-Presidenza tiegħu is-Sur Ronald Saliba. Dan il-President mixxa lis-Soċjetà fis-snin design meta sar il-bini il-ġdid li kabar il-każin bid-doppju. Fil-fatt, nhar il-Ġimgħa 12 ta' Mejju tal-1989, quddiem in-nutar Cilia, ġie ffirmat kuntratt ta' xiri bejn il-każin 12th May u s-Sur Paul Asha. B'dan il-kuntratt, il-każin xtara d-djar numru 13 u 14 fi Triq l-Isqof Caruana. Wara il-festa ta' San Filep tal-istess sena beda t-twaqqigħ ta' dawn id-djar. u flokhom telgħet binja bħala estensjoni mal-każin eżistenti. Ix-xogħol ta' din l-estensjoni sar volontarjament minn dawk il-membri ħabrieka, l-aħwa Fredu, Toni u Jimmy Agius, Joseph Mikallef flimkien ma' Lippu Cassar. U issa sinjuri għal darb'oħra, Il-Banda 12th May ser iddoqq il-marċ Fiorentina tal-Maġġur Anthony Aquilina.